Taqbel mal-manifest elettorali tal-EPP fejn tidħol il-politika ta' difiża komuni u anke l-armi nukleari? Mela, l-ewwel ħaġa ejjew nifhmu x'inhu jiġri madwarna. Naħseb illi ma nkunux ġusti magħna nfusna jekk nieħdu dan is-suġġett hekk b'leġġerezza. Ejjew napprezzaw illi għandek gwerer, għandek theddid, kontinwu għaddej minn, fost oħrajn, ir-Russja, għandek ukoll gwerra għaddejja fil-Lvant Nofsani, u allura Unjoni Ewropea illi hija serja hi Unjoni Ewropea illi tagħraf tifhem illi tittaħdem għall-paċi billi wkoll tkun ippreparat. U allura eħe, f'dan is-sens eh, li l-Unjoni Ewropea tkun Unjoni Ewropea li tkun qiegħda tiddefendi ruħha u tista' tiddefendi ruħha hija Unjoni Ewropea serja u li tieħu l-affarijiet anke b'ċertu rispett lejn iċ-ċittadini kollha tagħha. U x'taħseb rigward in-nies li jgħidulek li allura l-Ewropa qiegħda tkun tiffoka fuq il-gwerra minflok fuq il-paċi? Mela,
il-paċi trid taħdem għaliha. Il-paċi ma tiġix waħedha, il-paċi trid taħdem għaliha kif tagħmel l-Unjoni Ewropea bir-rappreżentanti tagħha Billi żżomm relazzjonijiet bilaterali tajbin, però ejjew nifhmu wkoll illi min ma jridx jirrispetta dawn il-prinċipji universali fosthom tal-paċi u għandna esperjenza tagħha għaliex fl-24 ta' Frar proprju ta' l-2022 kellna l-Putin li ddeċieda li jinvadi l-Ukraina. Jekk Putin ma jitwaqqafx jibqa' anki għaddej u dieħel iktar fil-fond ġewwa l-Ewropa. Dak ifisser li filwaqt li l-Ewropa għandha taħdem u tibqa' taħdem għall-paċi, trid ukoll tkun Ewropa li taħseb ukoll għad-difiża. Il-EPP ħa pożizzjoni li tirregwarda l-Ewropa u d-diversi pajjiżi li hemm fl-Ewropa li huma wkoll fin-NATO. Aħna m'aħniex fin-NATO Aħna pajjiż newtrali u hemm ovvjament differenza li dawn l-affarijiet ma jgħoddux għal pajjiżna. Aħna la aħna pajjiż militari u laqas aħna għandna xi budget militari bħal ħaddieħor. Jiġifieri dak li jgħodd għal pajjiżi oħrajn bħal Ġermanja, bħal Franza, bħal Italja, aħna billi maħniex parti minn NATO, ċertament ma jgħoddx għalina. Imma li kieku ngħidlek taqbilx u mbagħad. Le, ovvjament jien ma naqbilx li l-Ewropa tibqa' għaddejja fuq dil-linja u ma tagħmilx iktar sforzi biex ikun hemm il-paċi fl-Ukraina. Naf li hi diffiċli, naf li hija komplikata, però dak li għaddej u speċjalment bl-aħħar diskors li sar ta' Macron illi qal illi lesti jintbagħtu t-truppi Franċiżi fl-Ukraina, dik hija linja ta' iktar perikolożità. Jekk l-Ewropa tinħakem kollha kemm hi fil-gwerra, u di hi xi ħaġa li pajjiżna mhux qed jara, pajjiżna mhux qed jikkonsidraha bħalissa di, qisu mhux se tiġi, qisu mhux se jiġri xejn. Imma jekk kemm-il darba l-isforzi ma jsirux u l-uniku vuċi għall-paċi hija dik tal-Papa Franġisku, li qiegħed jsostni kontinwament kull nhar ta' Ħadd li għandha ssir, l-Ewropa ssib lilha nnifisha lura f'gwerra li għamlet minn kollox biex ma jkollhiex. U l-pajjiżi Ewropej qegħdin jibżgħu, qed jarmaw iktar lilhom infushom u anki bil-biża' li jitla' Donald Trump hemm il-biża' ikbar li dan iddikjara li l-Ewropa tfendi għal rasha u allura l-Ewropa ssib lilha nnifisha f'dis-sitwazzjoni gravi u diffiċli. Però il-Partit Nazzjonalista partit Illi jaqbel man-newtralità, jaqbel man-newtralità attiva. Jien ngħid illi bħala pajjiż nistgħu nagħmlu iktar, ferm iktar, però m'iniex il-persuna li għandi d-responsabbiltà fuq dari. Bħal xiex tagħmel aktar imma? Iktar ħidma biex iġġib il-partijiet flimkien. Iktar diskors fuqhom l-affarijiet. Ċerti drabi Pajjiż żgħir jista' jgħid affarijiet li pajjiżi kbar ma jistgħux jgħidu. U dak hemm bżonn li jgħiduhom. Ovvjament fi ftit kliem diffiċli biex biex tiftaħ fuq seġġu suġġett tant vast, però in prinċipju li fi żmien fejn għandek dak illi qabel konna nsejħulha superpotenza illi hija r-Russja illi litteralment, Invadiet mhux biss pajjiż imma d-demokrazija, s-sovranità ta' pajjiż ieħor li intrinsikament huwa pajjiż Ewropew illi inti, sa mhux qed insemmi l-parti nukleari, qed insemmi l-parti illi tittarma għad-difiża biex inti tkun tista' tissalvagwardja dik illi hija l-istil ta' ħajja, is-sovranità u t-territorju Ewropew. Allura b'mod ġenerali, mingħajr ma nidħol fid-dettall għax hija suġġett pjuttost vast, iva.
U taħseb li din il dan il-ħsieb ikun qed jiffidja l-mentalità ta' ċertu nies li jgħidulek l-EPP jrid il-gwerra mhux il-paċi? Assolutament le.
Mela, jekk aħna rridu nkunu filosofiċi jew utopjani u ngħidu isma' aħna favur il-paċi, iva. Però f'realtà meta inti għandek hekk superpotenza illi huwa aggressur, Jiġifieri x'tagħmel? Tħalli invażjonijiet isiru, tħalli ġenoċidji jsiru, tħalli illi jkun hemm pajjiż aggressur illi jibqa' dieħel għax m'hemmx difiża illi tikkumbattih? Li trid il-paċi ma tfissirx li ma tarmax għall-paċi, ma tarmax għad-difiża. Anzi, l-istorja għallmitna illi meta jkun hemm min hu b'saħħtu ħafna kontra min m'għandu xejn, iktar gwerer jiġu u mhux iktar paċi. Għadni ma qrajtix kollha għadni ma nistax nagħmel suġġeriment, imma il-paċi importanti huwa paċi, ma l-paċi tiġi wkoll anke bi prezz. Ġifieri rridu nifhmu li l-paċi ma taqax mis-sema, tiġi bid-dialogu, imma tiġi wkoll anke strutturi li huma importanti wkoll. Ġifieri Eh, ma għadni ma rajtix nisqar għax ma tistax laħaq ma kollox. Jitkellem iktar dwar l-ixu tal-armamenti naħseb li iktar milli t-tip ta' armamenti, eh, jitkellem dwar il-bżonn li jkollok Ewropa b'saħħitha. U naħseb wara dak li rajna ovvjament li qed isir eh, fuq tarf tal-Ewropa bejn ir-Russa u r-Russja u l-Ukrajina. Meta naraw dak li qed isir ukoll fl-Istati Uniti fejn għandek Donald Trump li ovvjament ħajkun il-kandidat Repubblikan għall-elezzjonijiet presidenzjali ġewwa l-Amerika f'Novembru li ġej. Fejn qed jgħid ukoll li essenzjalment li mhux se jagħti l-appoġġ lin-NATO essenzjalment li kieku ir-Russja tattakka eh, pajjiż membru li forsi ma jkunx ħallas il-miżati kollha tiegħu. Firi x'qed ngħidlek illi jfisser illi l-Ewropa u l-pajjiżi fix-xifer tal-Ewropa li qegħdin viċin ir-Russja għandhom bżonn l-appoġġ tal-Ewropa. Speċjalment jekk ix-xenarju politiku ġewwa l-Istati Uniti jinbidel. U naħseb f'ċirkostanzi tad-dinja kif narawhom jfeġġu llum, l-idea illi jkollok Ewropa iktar b'saħħitha naħseb tgħin is-sigurtà tal-Ewropa, jiġifieri m'aħniex qed nitkellmu fuq Ewropa iktar aggressiva, però Ewropa li iktar tista' toqgħod fuq saqajha u mhux dipendenti mill-Istati Uniti jew xi superpotenza oħra. U naħseb dan fih innifsu hija xi ħaġa għaqlija fiċ-ċirkostanzi ġeopolitiċi li sfortunatament minn xahar għal xahar, minn sena għal sena, Kif qed naraw jinbidlu. Iva, naqbel mal-manifest elettorali tal-IPP.
Ma taħsibx li forsi dal-ħsieb jiffidja ma' ċertu kummenti li l-IPP jixtieq iktar gwerra mill paċi? L-IPP tixtieq il-paċi, naturalment tixtieq ukoll li l-pajjiżi Ewropej jipproteġu lilhom nfushom u jkunu lesti biex jipproteġu lill-ċittadini Ewropej kollha kemm